CBC USA le CNF kan pale pawl nizaan naite ah khan Dallas ah an i tong i 12 million kong kha an i ruah hna ti kha si i kha kha CNF kan pa le pawl nan i tong hna i kha nan i ceihmi tete kha zeitindah a result a si timi kha na van kan chimh khawh mi um si ahcun na kan chim law tiah cun a ṭha bik in daihter khawh nan zuam lai i timi te hna kha bia a um i cucu a ṭha bik in cun a dai kho lai maw timi te hna kha ka van in hal duhmi a si online ah ka ka lin sa tuk i zeitindah mipi nih van theih fian Chinchinnak dingah khan ti mipi sinah chim na duhmi paohpaoh kha kong he pehtlai khan a hnu bik nan i ton i nan ceihkhanmi kha van kan ruah kho ta law tiah hlawtnak he van in request ta duak. Tuzan hi CNA kan nu le kan far le kan ralkap nu pawl caah chim ding sinain atu khatalei in Dallas ah tu bantuk meeting an tuai an vun chei cuahmah lio si ca khan kha bantuk huisen kha a ra i si lai da i zeiti si zong a caan liu si ve ko i kan miphun ca a biapi tuk mi si an vun ka hal mi zong cu hal phu zong cu si ko i keimai hal ding ka si lo nain keimai ka kal kho lo kan pu jing chung CNF kan chairman le pu boi chung USRC Chiamen an va kal kho. I hi kong he pehtlai in a hmasa bik ah credit tha pek ka duhmi cu CBC USA General Secretary Dr. Chiu Lian Thang hi si. I zeicahdah pek ka duh ti cun amah hi deinak a duh ngaimi si caah hin amah bia ruangah hin thil hi tampi a dai timi hi ka vun chim ka duh i vei hi kan thei di bantukin kan miphun nih kan rak ngei bal lomi 12 million hi kan rak hmuh hi dothlennak caah hman ding si ti si CDF ca he CNA he hman ti ding i then ding ti ka si i 12 million chungah cun tampi rak hman si i atu a tangmi hi Europe ah hin 3.5 million a tang ti si cun atu Michigan ah hin 1.5 million man hrawng a tang i 5 million hi hrawng hi a tang rih ti khi si i an rak hman cianak chungah hin uh, CNF kan hawile cheukhat ka an i lom lo an i lawmh lonak a ruang cu kha an rak hmaanmi vialte chungah khan a cheukhat khua thawh ahcun CNF kan pek rua ti khin an ruah CNA kan pek rua ti khin an ruah i CNA CNF chungah pekmi hi mah vialte phaisa 12 million an kawlmi chungah hin 1 million a tling lo ting nga le ti hrawng si ting ruk hman hi tling lo i kan miphun caah a rei thei bik i kum sawm thum le kum ruk a tuan mi kan si hi vialte chungah hi zan long kan kut a phan tikan ti si an i lom bak lo i an i lom lo mi zong cu khatalei cun a ruang tampi um i an mo zong an mo lo ti kho cu a si thiam i khakha Thil a tang ti kha vun si tikah CNF kan pa le cheukhat nih zeiti si zongah hihi kan bawm khawhnak lam um hnga maw an ti. Kan in bawm khawhnak lam um hnga maw tiah an rak chawnh hna. Zoom zong in meeting an tuah ti i uh, atu i thil nan tuahnak kong hi information ra kan pe ulaw kan in bawm hna lai an ti. I hi hruaitu pawl nih hi CDF supporting maw Chinram rikam bu pawl hruaitu pawl nih information an pe duh hna lo information an pek hna lo tikah i CNF he biatak tein kan tanpi hna lai timi hi an kan duh lo hi ta ti interpret an tuah i khatale in cu zong cu an mawh lo i pakhat cun pahnihnak ah a donghnak ah khan mah phaisa a kengtu pa hi a thi ti kha si a thi ti kha si tikah uh, an vun chim cio tikah Reverend Dr. Zam Mang Mual Cin tunai zong ah khan uh, dollar zakhat kan pe mi kha si le pu bawi lian mang an mah te ni khan hi kilo ko ti mi kha bia an ruah nak ah vun lang i kha kha khat lei khan vun i rocher non kha si khatia khan an mah kha batak tein hi hi tin an vun i rocher don tha tein fact le

upa pawl nih khan zei ti si zongah 12 million ruangah hin kan miphun pakhat le pakhat i hmaichiatnak cha cun kan miphun i dawtnak hi 12 million nih a cawk khawh lo ti ka ti tha tein dahra ceu lian thang nih a au hna i a nawl hna i ti ko si lo maw khatalei khatalei a nawl i hna caah khan atu i kha vialte information kan chuah dih lai timi vialte le an thi vunlin mi vialte kha a daih ter hna cun an tu hi adongnak ah dala sa cun an wa tong i dala an i tonnak kha information zei hman an kan pe ri lo a toy te phu boi chung chim laka cun kan tha thloma ko lai ti ka si kan tha lai ti si tika sullam cu kan dai di lai ki konga hin khatale khatale kan ma la kan ma bia vun i el hniarnak le hi vialte hi dai ko se timi kha an duh si ti si si khatalein thongpang tha tin ruat usalo kan zapi tein asinan atu na vun ka hal ve adai thai lai mo timi chu adai thai le dai thai lo chu atu i aba tong mi chu CNF upa le CBC USA upa pawl kha si i abapi bik adong nak tiang i adaitar ding hi cu i mipi phaisa thotu hi an si kan si i kan mah vialte nih dei kan lucia kan cun khi avun tlok thloma ko lai ti khi cu kan zum i asinain zeimaw zat pakhat khat hna nih phaisa thotu khua hi ti bantuk pumpak hi ti bantuk nih america cu thei bantuk in hi ka duh lo ka phaisa ma vialte kalmi cungah tiin pakhat khat in ha an vun hnawh sual ah khan cun kha kong cu chim a har ngai zeita cu cun anmah nih khan a dang in ka thil phunphun in vun tuah kho thiam thiam si a dai ti kho selo nawl ngeitu taktak cu phaisa a rak pe tu pawl kan si i ma ta cun tu tiang cu kan tha ma a dai thu lai maw ti an vun kan hal mi kha tu tiang cu dai tar kho cu kan i zuam i a tha bikin tua kan i zuam ko i ti mi kha a dong nak ah vun chim ka du zei ti si zong ah a tu tiang cu kan trai thong pang tha ngai hi ti mi te kha kan za pi te thei kan du mi a si a dai